Mazao kubika wandani. Tangu sanda matina siwese. Ndaka kuti chini nye kunisheza sisa na ukama ne weni. Endi ya wakati unojika mazai pa pa pa pa damba ndiani. Makanzi unojika chingwa chakadap kana chini majarini. Komezi rikuitika ndeko na hivi mbai. ndika benza kakubika mazai pano panapa kakuti ane nzara hake ndikumuudza kuti adye chingwa chakadaro kana kuti nemajavi iwewe hinda uine mwoyo wakasviba kudaro naivimbai iwe silvester uyu munhu akangofanana newe akasikwa namwari umwe chete akakusika after all he's our brother ah handina brother ini pamwe ibrother yako banini handina brother and hasi kutomuzoma adya mazai wawo iye ungabva watoshainira munhu nekuda kwechikafu chekuti akadya anongoenda kutoilet musi yadya angu kana ndakuda kudya nongoenda unotenga kana kudya nemajarini
yatobasa sisi chido mwari akukombererei uchitendei zvako uyu siyana naye haana kukwana
mwari vakanaka vaveduwe veduwe ah, vadzoka vazimbaita zvakanaka Zvomochita muchindipedzisira muna ndotopedza.
Unoona soro wangu uko. Asi unonishurira naye Gilbert. Eh? Iwe ndiwo wakuita rekubika. Inini changu ndiri kuti chekuita kubasa kuita kubasa kumusika nekubhadhara rent nekutenga chikafu. Rako ndere kubika nekuwacha nekutsvaira mba. Dai Susan ari pano pamatobatsirana zvenyu. Aikazi, ndekushaya uri murume kwakaoma naye ndozvazvinoita wotoshinga kutsvaga basa nekuti izvezvi zvukatadza kutsvaga basa ka uchapepuka ndatorwa nevamwe ndaenda wazvinzwa ah, zvakaoma ndakutomda kumboenda papana sahwira wangu paseri apa ndodzoka mai manje ndione wanyatsopika zvakanaka ukawanza sauti unozvidya wega
I'm good, how are you? Ndiri bho zvangu.
And anaona time kufamba ndikati pamwe wachauya. No, I was coming zva. Mungoziva mabasa epamba haaperi. Otherwise. Yeah.
Yeah, I thought as much. Ana kutoti ah, ne time pangu bhebha richauya. Otherwise, wasiya siya chezve vangu nambuya vangu. Yes, vari bho.
Mama ndo andasiya vari kumba. Mdara ambobuda, I think aenda kubasa. Yo, angasi ah, Friday riya. Yeah.
Okay, uh, so

hange kwacho asi ndofanira kukasika kudzokera kumba bozi hatitoitete vazosvika ndisipo manje ah, donowari ndokasika kudzosa pe mm, promise
ebe eh, wanakere kuno undididza zvechipiso
hakuna mbonaka shamwari hmm?
unoreveka nochita kuda kunaka asi kuna arwara ere kumbo sezvingofunga zvekurwara chete iwe Nah. hakuna amborwara
asi hazviri right then because ndaifunga kuti pamwe vatezvara vangu vakurwara ka ndikati pamwe vachazofa vasina kudya pfuma yangu Hey, don't worry pfuma yavo kudya manje manje Eh? Don't worry. unorevei kana uchiti vachadya pfuma yangu manje manje
iwe shamwari ndakatenga pregnant test ndatone nhumbu
hey tell me that you're joking wamona chama nezvinhu zvakadaro Eh? Wamona achitamba nezvinhu zvakadaro. Nhumbu iripo shamwari. Tuna zvekuita. Ah, uh, unoreva kuti iwe nhumbu ndeyangu here?
Wakakwana. Ndakamboda nemwe mukomana kunze kwako. Pamusoro pazvo ndiwakandibvisa umhandara futi wakutaura zvisina basa.
hapana here zvimwe zvatingaita tikwanise kuibvisa zvii bozona iwe chiri kuenda kuchikoro kuchikoro chitopedza ndaumba kwenyu ndakatopera tete wangu akangodzoka chete ndikuyaumba kwenyu paweekend zvekubvisa mimba

Eh, pamusoro ikati vhure mapaperbag aya aiwa vhurai vhurai mapaperbag aya ndambouya netumazai nechingwa ndikati mbochinjawo tajaira kungodya rice every day ah maita basa mambouya nemazai tombodya mazai mangwana aiwa tinotenda ko iye rumbi asiri pano ari kupi kunai eh, rumbi Ah, ndamutuma pasahwira pangu wangu panza pasera regai ndinomutarisa. All right.
Eh, Rumbi, uri kupi? Baba wako vakutokubvunza izvezvizvi since waenda usati wadzoka. Alright, kasira ende kana paunosvika vakakuvhunza iwe unongotaura kuti chi ndakutuma kwasahwira because ndozvandavaudza.
Sylvester.
Eddie.
Go and wash my car outside.

Thank you dad, but I don't think it is wise kuti tiende kutown Sylvester asipo. Handi haina amunomutengera or something. Tibvira vakuda tatengerwe chii? Kuda zvinhu zvedu zvishorte. Sylvester is just a commoner. A common house boy. Ndiri kumupa chikafu, ndiri kumuchengeta. I can do not more than that. Exactly, his father is dead. It's not our problem. It's not sharing my benefits as Vana just because of a nobody.

Anogona mwana wedu uyu. I am so proud of you daughter. Thank you so much mom. I promise to make you proud and ndichakuigira first class degree chaiyo. Handitika.
anyway, tiri kubikei panhasi ndiwe ka uri paduty. Oh zviya, hatitonzwa samusha. Mino did muda kuti bikei nhasi. Ah, nhasi ndandi kutonzwa zvangu kuda maguru nematumbu but ndichiona kane time dzacho idzi hatogona kuzodya na 11 o'clock dzeusiku zviri nani mongoisa zvenyu beef ne misadza yani ah, vanatotanga unobika zvangu utarise mufridge kuti beef yacho ichirimo here ah,
Eh, irimo beef and inokwana. Ah, alright.
Saka kana uchida any help ndinozouya kukitchen ikoko ndozokubatsira. Ah, alright. Don't worry, ndinomanager zvangu.
Tikatarisa kwandabva pandiri nekwandinoyenda